I don dey ask myself too much problem dey this country too much problem dey this country too much too much and then I dey talk to one of my oga dey ask am say wetin you think say be the solution to our problems the problems too much too much wetin you think say be the solution to our problems him talk say na make dem rewrite our constitution say na our constitution be the problem wey Nigerians dey face. once constitution dem don rewrite am first dem come start to dey implement am hmm? once dem s- rewrite am dem come start to dey implement am say na him be the first thing wey dem need to do why some people feel differently some people say no make we tackle corruption some people say no first thing first na make we get employment some people say no first thing first make we get light some people say no first thing first make we do road so that people wey dey do business go fit dey waka go do so the list dey endless e dey endless but then you wey dey hear me now wetin you think say na im be the first thing first wey we need to do to fit take make this country better place no forget say when some people dey for power dem dey do like say dem don become god so even some of those laws themselves dem no go fit dem no dey even answer sometimes you go see you go see some um, police motor wey dey beat traffic light you go dey wonder say where these police people dey go no be say dem dey go anywhere o they just wan go park for front we no dey we- anything for sense of i no i no just know i no just know so my question to you this morning my question you wey dey there wey dey hear me wetin be that things dem first because e possible say people wey dey no even know the one wey dem suppose even do first so dem fit dey do everything together you wey dey there wey dey hear me you wey be nigerian person you wey dey rep um, two, two, two, three, four plus two, three, four na im you dey rep green white green na im you dey rep wetin be that first thing wey you think say we need to do to fit take show say okay we don dey move this country go front wetin be that one thing wey be say if government even just do now e mean say dem dey for the right right line wetin be that one thing Mr. Yo, good morning yes

say dem come down from that seat well, until when all of them come out come down this new fresh people take over the the economy of this country mm. then things go better. how you take dey sure say the new person how you take dey sure say the new person because na the same people you go meet for house of rep house of assembly na the same people dey local government na the same people. apc and pdp

Augusta from Igondo. Augusta from Igondo, I greet you this morning. Yes. Yeah. No be wetin me wan talk be say oh, PDP and APC all of them are still one person. If dem dey come for APC dem go still go PDP. You see this twenty-three election wey dey come for Gayo. Na only God go fit bring person wey go rule us because this our leader dem no care of us. Imagine now we no dey fit dey eat again dem still dey protest dey go say eh, twenty-three eh, eh, two thousand and eh,

make e fit work yoyoyo government need to reduce all their salaries to 250k imagine a bank manager doctors in uh, with phd is collecting less than politicians who have only school certificate na be truth na im send me that particular message hmm okay different people this one talk say yo the only thing that will make this our country nigeria better is for them to be rotating the governors every one and a half years let borno governor go and govern abia really govern abia state and abia governor gov go and govern borno i swear you will see massive change chief from ajawe state I- indo how you dey think am because i dey try reason am i dey try reason am judge from ikotun our leaders never rule with truth greed political criminality is dia programme um tribalism nepotism from di goment to di citizens um goment must take everybody as one and important to di kontri if not we are going nowhere. Hmm. Hello, yeah, yeah, yeah. I greet you. Good morning, Smell Morning. This topic will please come. I like it well, well. Yeah.

big na na be na na be everything for nigeria if you give good thing for nigeria i'm just giving an example with corruption even ordinary for school if you be lecturer wey wey be say if you be if you be student wey dey overdo even for student fellow student your fellow classmates go plan bad for you no be even if you be very very na big na question and na e get e get

politicians no forget say nobody go come from heaven then they always talk am say when you give person money na that time you go when person make money na that time you go see the person true character just tell me that one thing wey you think say we just need to do to fit get am right for this country yeah who dey the phone line there Hey, hello, yo. i greet you my brother How you doing? i dey fine who dey talk Uh, nah, Kola Newman. Kola Newman. kola okay kola how you dey Newman. Kola Newman. kola newman well done

If you if na you dey in charge of to stand here, you come stand amid na this thing be your dem go take owe you. You see if money loss, dem give you money keep e loss, dem go hold you responsible, dem go kill you or dem go jail you, dem go do this. When we do that one, everything go change. you sure so you sure say even easy to jail abi to to do whatever no forget say before you know some religious people go come and say that because the man na from their religion another person go come and say na because na their tribe so that's why another person go come and say oh come on na ah. me with you if dem change the constitution all of us stand na the thing be that You understand? Jesus use religion now. You know, say them sef go just dey even dey pour am. Like everybody eye don dey open now. Everybody don dey see everything. Once they change that constitution, you this money carry Nigeria money go keep another place or you dem don carry you be that. Other countries, I don't know, I don't know. Una dey try o. God bless Abuja FM for me. thank you so so much honestly because before you know wetin dey happen some religious people go come out now and talk say na their religion that's why you wan do them this thing before you know dem go say na their tribe that's why you wan do them like this before you know what a- hi me wey i no even dey government sef i dey tire sef for the whole thing so i come dey imagine people wey dey for government wetin dem dey face i dey tell you true if the system dey corrupt if the system dey bad yeah even you wey be good person if you dey there eh, you no go fit work because dem go frustrate you i know one of my colleague wey dey work i no wan say the state wey the person dey work as e first come e come from obodo oyibo e come dem go dey share money share this share that e dey say e no dey collect e no dey gree collect say no say no dey collect oh say what for what what did i do that you are giving me money hmm. what did i do that you are sharing money and giving to me na so im dey talk o. Oh. that was then. Hmm. no he later he go up to now? he, he comot he comot for the oh. he comot for the work he go back he go back abroad uh -huh. sef he relocate back because he first dey private this thing mm. the stress of the work one thing one thing one thing he come say make he enter government mm. own when he come enter government own when he come see this level ah he just comot he go back he go back abroad he go back he mm. say no fit cope. because when dem read that he say the kind frustration wey dem dey frustrate am for place of work yeah. ah so no so he just need to just step step aside mm -hmm. you know wetin happen be say him system for office no dey too work he begin carry him own personal system dey go then dey laugh am as i dey laugh so then dey laugh am say you dey bring your own laptop come uh. he say no because the job needs to be done ngwa no no